Insellmukom u nilqakom fi triq l-iljun fil-Furjana! Ekku, ekku, posta hija biex titkellem dwar l-iljun, għax il-Furjana għandhom l-iljun tista' tgħid kull imkien. U jekk ħassemmi l-iljun bil-fors trid tmur? Fejn mar? Ħdejn il-funtana tal-iljun fil-Furjana fi Triq Santanna. Għanna dak id-daqxej tal-jun qed iżom l-arma ta' Davilena fidejh li kita il-permess lin-nies biex jiġu jgħixu fil-Furjana. Din ibnit fl-1728 u dak iż-żmien kien importanti li ħadd ma jersaq leħlief biex jieħu l-ilma Ara m'hemmx vandaliżmu. Aħna nafu li għandkom id-dibattitu jekk l-iljun hux tagħkom jew tal-Furjana sewwa. Intom fejn għandkom iljuni iktar il-belt? Imma intom l-iljun tagħkom jekk dak huwa tal-Furjana fejn qiegħed? Vitorja. Għandu raġun. Tagħna hi. Fuq il-bandiera. Fuq il-bandiera. Jiġifieri Apparti li l-iljun fuq il-bandira tal-belt, u da daqxej tal-jun ħelu law fuq dil-funtana warajja. Il-belt. Il-belt bħala l-juni dawk huma. Ara diex daqxej tal-juni għanda. Issa kontu tafu xi fissru il-juni u d-dimdar jew bini? Skont iċ-Ċiniżi dawk iż-żewġ iljuni jħarsu lid-dar mill-inċidenti u s-serq. Skont il-Buddisti jfissru paċi u prosperità. Amm. Skont it-Taljani poter u prestiġu. U fi Quebec, il-Kanada, jekk jitfgħu żewġ iljuni fuq quddiem tad-dar, jiġifieri d-dejn fuq id-dar stess ikun tħallas kollu. Intu diħel l-imdina u koll isib il-daw iż-żewġ iljuni illi għal ħafna u ħafna snin l-Mdina kienet l-iktar belt importanti għaliex qiegħda f'post strateġiku fuq olja. Sakemm umbat, iktar tard imbniet il-Belt Valletta. U x'ġibtni nagħmel il-buskett. U għax wara li rajna li l-jum tal-belt taħal ormi wek, li l-jum tal-buskett għadek ma rajtux. Le, qatt ma smajt bi. Għana jgħetlek, li l-jum tal-buskett eh, għalaw.

X'biċċa tal-ġiri qalulek xilju għandek? Eh, mhux darba u tnejn, mhux darba u tnejn. Ġan, inti timxi fuq quddiem tal-banet. Ejwa, nistgħu nitrattek it-trejn. X'tagħmel kont tiġri bil-iljun? L-iljun fidej jekk eh, dejjem minn nerfa xi 38 sena. Imma ismani, kważi eżempju ah, jima ħazzabbar. Eh. U kol għanna l-iljun. Hemm l-iljun ta' grazzja. Eh.

Pandemija, mija. Insomma, xini. Għed nifem minna xejn. Kellu jibqa ġewwa. Kellu jibqa ġewwa l-jum. Jena ħana il same, kif tispiċċa l-pandemija? Tajjeb, inta laqmuk diġa jew le? Eh, ħatta, ħatta, ħatta t-nej. Malli tispiċċa l-pandemija bat l-jum? Eh. U oħra. Murti. Mela, mela, mela. Daw ġbiju ma kodba tal-banet. Tal-banet killa u tal-festi.

U dawk kienu l-iljuni li nafu bihom aħna. Ekku, għara kem dorna, eh? Mill-iljun tal-Furjana, l-iljun tal-Belt, l-iljun tal-Buskett. Eh. Issa, jekk intom tafu b'xi iljun u koll, għajdunna biħu. Jinna eh? biħu. Ġimma d-diq. Tal-Mosta. Eh? Iljun tal-Mosta. Eh, dak li għan fil-pjazza. Għazġibni, dak. Mela, sinjuri, il-ġimgħa d-dieħla ħan nitkellmu dwar il-bajda u s-sewda ta' Witilajn. Il-bajda u s-sewda Witilajn, jekk tafu xi ħaġa fuqha,